Ħsu 90 fil-mija jkolli ngħid tan-nisa, kullumkien madwar id-dinja ta' ġifieri, għandhom issa jista' l-bra ħażin. Il-qies ħadd ma nafx għalfejn. Mhm, mhm. Imma dejjem ikollok numru u itra. Sewwa mhm. issa n-numru jkejjel id-dawra tad-dar minn taħt is-sidel u l-itra eh, tiddefinixxi il- kemm ifonda l-kapp. Il-capacity tal-kapp.
Però l-itra ma tiqpax l-istess capacity, l-istess volum, tul il-qisien tad-dar kollha. Il-verità, bras ta' nies normali, jiġifieri mhux ta' treddigħ jew bi skop, meta jkunu l-bras li jintlibsu ta' kuljum, skont il-qies tas-sidel. Però l-ideal illi illi jkun jinbidel ta' kuljum sewwa, qisu kull sitt xhur tmienja, mhux aktar.
Grazzi lil Nia's House of Beauty għas-servizzi ta' sbuħija u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum għandna episodju differenti fuq kelmet ma' Bambinelli. Għandna episodju minn ġewwa ħanut minn Slinky and Co. U għandi miegħi l-Samira nilqak miegħi. Thank you, Insomma, inti l-għajtni għawek fil-verità. Ġista biddu naqra xena. Biddu naqra xena ktar feminin l-lum. Biddinna naqra l-ambitu, għax s-soltu d-dari kolla ħafna ma jkunux qed jidru. Imma jkolla ħafna toys tal-boys faċċata. So l-lum għanna ambjent kompletament. Riċipetti għanna differenti.
Sissa tijaj biss għandi. Ma jkunux on display kemm għawat il-podcast. Mela, l-ewwel net grazzi tal-għajt l-istedina tiegħi illi nagħmlu dil-podata flimkien. Illum ħan diskutu ftit l-underwear ma speċjali, il-braz mhm. waqt it-tqala u anke postpartum. Għaliex ovvjament naħseb l-ewwel ħaġa li mara tibda tinnota meta ssir taf li tqila huwa t-tibdil fis-sider.
Preċiż. I mean, okay, hemm missed period, which is the obvious one, mhm. imma ġieli anka qabel missed period, betejt, hmm, jisu sidri darba differenti, mux bħal meta jisu jibbis ta' qabel il-period. U kunem changes oħrajn. U jibqa jimbidel, jibqa jimbidel tolli tqala mbagħad anka postpartum. X'ħa jkun hemm bżonn bħala tibdil fil-bras once il-limara ssir taf li tqila bħala sizes, bħala under ikunx bil-wire, bil-ħadida jew le? Ara, l-ewwel nett mhux kull mara tħoss in-neċessità li tbiddel il-bra kulħadd fl-istess stadju. Hawn min ikun irid bra minn ta' disa' ġimgħat, hawn min ikun irid bra forsi ta' 20 ġimgħa isu lejn nofs it-tqala, dejjem niftakru li t-tqala it-term tagħha kollu huwa 40 ġimgħa. U hawn min jiġi iktar lejn l-aħħar. Ir-raġunijiet għalfejn jiġu iktar lejn l-aħħar jistgħu jvarjaw. Normalment lejn in-nofs bejn 20 u 23 ġimgħa qisu l-iktar komuni. Sewwa għax hemmhekk ġieli qisek tieħu spinta fil-kobor taż-żaqq u ta' ġismek u daqshekk ma tkunx tiflaħhom aktar il-breaths li jkollok ta' qabel. So, ivarjaw. Min ikun min jiġi ta' disa' ġimgħat, ovvjament jien normalment jirnexxieli, però ma nistax intik garanzija li l-bra li ħa ntik ta' disa' ġimgħat ħa jservik sal-aħħar tat-tqala Wara iva, għax ovvjament wara li titlef dik il-guffaġni taż-żaqq, dik l-ilma u x'naf jiena, ħa terġa' tiġi tista' tilbsu, il-bra li xtrajt fid-disa' ġimgħat. Però ma nistax intik one hundred percent guarantee. Imma min jiġi ta' disa' ġimgħat ikun ikollu tibdil kbir f'ġismu li vera ma jkunx jista' jiflaħ iżomm il-bras li kellu qabel. Issa let's keep in mind ukoll illi Ħsu 90 fil-mija, ikolli ngħid, tan-nisa, kullumkien madwar id-dinja, ta' ġifieri, għandhom issa qies tal-bra ħażin, il-qies ħażin. So jekk inti kont qed tilbes diġà qies ta' bra ħażin qabel li ħriġt tqila, wara li toħroġ tqila ħa jkollok ħafna tibdiliet, żgur m'intix ħa tissaportih. Qabel forsi kien jgħaddi. Allavolja forsi tkun idejqek u xi dwejjaq il-ħin kollu mġebbed fih, il-ħin kollu toħroġ li joħroġ li sider min-nofs jew minn taħt jew tafi. U mbagħad wara tqa- once li toħroġ tqila u jibda jinbidel ġismek u s-sider jintefa' għax jibda jipprepara em, għat-tqala u għat-tarbija, ma daqshekk it's like u diġà nafu ovvjament kif int u jien meta tkun tqila ik- it-tolleranza għal ħafna affarijiet tonqos. Ekku. lej l-aħħar speċjalment anka l-arja li tkun nifs minna tibda dejjem. U naħseb ukoll tkun trid kollox sew isek jekk qabel bra kien iddejjek issa tbdejt eh, ħanqod attent. Skont, dejjem għandek bħal qisu aktar attak nervuż li ma mhm. tista' tkunx tista' tittolleraw ċertu mhm. affarijiet. Eh, parti mill Però ninnota wkoll bej l-ewwel omm u omm li għandha aktar minn wilt wieħed. Mhm. L-ewwel omm ġieli titfalila nnifisha bħalma nagħmlu kważi kulħadd ġifieri, ehm, l-aħħar għall-bżonnijiet tagħha. Jiena dejjem ngħidilhom, nifhimhom għax jiena l-ewwel baby kelli, so l-ewwel tarbija dejjem ħajkollok ħafna aktar spejjeż. Mhm. U ħatati ħafna iktar importanza lit tarbija biex it-tarbija tkun sew, biex inti tkun hom sew, u ħafna iktar stress. Mattin it-tielet ir-raba' u l-ħames l-istress dejjem jonqos u l-ġen ġen dejjem jikber. Imma mbagħad mattini meta tkun om għattini darba, ninnota li jkun hemm iktar tagħtina iktar importanza li l-nifisa. One

Għax ħa jkun hemm affarijiet ta' tarbija li tixxi bħal jinnaf bandli ta' trabi, xi nextum hekk. Li inti ma tistax timmaġina li tarbija li ti kull ma tiżen 3 kilos kemm hi ehm, deċiżiva fuq l-affarijiet li toqgħod fihom. Jekk il-tarbija tgħidlek le, le, ħajkun hemm ħafna affarijiet li sfortunatament jiswew ħafna flus u m'intix ħatuża. Xejta ma xejn tista' tgħid. Meta madankollu ir-riċipetti Ħa tilwed tixtrihom, ok, forsi tonfoq ammont ta' flus li forsi tixtri baby gear bih, imma dik għandek garanzija, il-bra xorta ħa tilbsu. Eżatt. Jekk tredda jew le. Ekku.
Tifhem? Jiġifieri qatt mhu ħela sa ċertu punt, plus għall-benefiċċju tal-klijenti tiegħi il-bras nipprova jien insibhom sbieħ. Ħalli inti ma tkunx xi ħaġa like, oh, il-maternity bra. Aw ħafna din perċezzjoni. Dik xi ħaġa, eħe, għax vera il-maternity bras illi ħanejdu hekk kien hawn fis-suq ħafna minnhom mhu miżbieħ. Ġifieri l-kunċett li stigma. Eh? Għataw stigma fuq. Huwa vera interessanti għax jiena nara mela speċjalment postpartum għax forsi waqt li tkun tqila, ħa ngħidu hekk, ħafna min-nisa jħossuhom sbieħ. Mhux kulħadd. U skont liema stadju.
Mhux kulħadd.
Imma naħseb il-fatt li jkollok xi tip ta' underwear illi għall-inqas it flont your body, your changed body, għax ovvjament. U anka l-fatt li inti mentalment tajtina rbaħt fuq il-fatt li jiena tqila u għandi bra sabiħ. Mhm. Jew jiena rbaħt fuq il-fatt li jiena tirredda u diġà limitata minn x'nista' nilbes, imma l-bra tiegħi sabiħ. Sabiħ, eżatt.
Sabiħ e, hekk tossok jien naf ma sibx li hemm kelma bil-Malti, imma it empowers you. Mhm. Li inti tajba, li inti għadek marax, ħafna mid-drabi isna ninsew li jemma tassirom ma tonqos mill-li inqas minn mara oħra. dak li xorta dek mara minn mhm, ġewwa. Mhm. U t-tik anka ċertu konfidenza personali, jien naf, eżempju ngħidilhom illi sabiħ tinża tkun diħla fix shower xi setej ta' filgħodu xi dak il-ħin jinħaslu l-ommijiet meta jkollhom newborn. U tħares fil-mera tajt ah, dal-bra vera komdu u vera sabiħ minn vera l-qalbi mhm. jew tinki xi daqsxejn ir-raġel għax għandek isu l-ewwel disa ġimgħat ma jmissekx. Eżatt, eżatt.
U tħossok tħossok eżatt. l-intimità bejn il-koppja hija importanti. Mhm. Tifhem għax inti oriġinarjament il-familja li għandek li tant tos bdiet minn koppja. Ekku. Importanti li żomma, issa eh, il-braż u l-underwear huma xi ħaġa vera zaħira u minn taħt li ħadd ma jaf bihom, imma ma għandek mhm. underwear tajjeb li ġelek tidher sabiħa u inti tħossok sabiħa. ittik ċertu sens ta' konfidenza. Konfidenza, you have a glow. Eżatt. Li ħadd ma jaf għalfej. Eżatt. Kif tħossok star, tiġix tajli. Għax kun qed tħossok bil-kelma li nużaw sexy biex eh, niftehmu. Sexy għalik.
Attrajenti.
Attrajenti, eżatt, dik il-kelma. So, jek niprofa nfehmu jiena li mhm. għalfej m'għandekx kull sabiħa. Mhm. Meta inti qed tikkrea dil bniedem jew bniedma oħra ġo fik xi ħaġa mirakuluża jiena ma nafx, m'hemmx m'hemm spjegazzjoni għal. Eżatt, eżatt. Kif qed tikkrea, allura hekk tipo nipprova naqqat naqra minn kollox. U diġà tkun limitata jisu f'ċertu ħwejjeġ tista' tilbes ħabba is-sajż taż-żaq, ħabba li tkun komda, anke postpartum, speċjalment jekk tkun qed tredda, hemm ċertu limitazzjonijiet. Jien naf jekk eżempju inta tkun eżempju jien naf bħali kont ta' figura żgħira. Meta tibda tikber, tibda titlef lilek innifsek naħseb anke jekk ma tkunx, tipo dawn minn ma jidhirx ħafna fit-tqala, mhm. anke lejn l-aħħar, imma xorta tħossok titlef lilek innifsek u ma nsemmux eżempju drabi fejn inna forsi jkun hemm eh, dardir, uħru ta' stonku, mela. taf kif in-noġa waqt it-tqala taf tant illimitak minn ċertu wikel, ħruġ, attivitajiet ma mhm. tistax ta' għallin għazek dik xi ħaġa żgħira Li t-triqpa tijak. Ekku, ekku. U xi braż, ħanejdu hekk xi tip ta' braż illi jiġu rikomandati f'dan l-istadju pereżempju xorta mmorru għal xi ħaġa li ta' nursing. Idealment iwa. Għax mbagħad hemmhekk tidħol isek value for money, tipo jekk ħadd ixxi bra waqt titqala. Mhm. Idealment ikun ta' treddieħ biex tista' tużaħ il-qudiem. Mhm. Issa, Fil-verità, bras ta' nies normali, jiġifieri mhux ta' treddigħ jew bi skop, meta jkunu l-bras li jintlibsu ta' kuljum, skont il-qies tas-sidel. Però l-ideal illi illi jkun jinbidel ta' kuljum sewwa, qisu kull sitt xhur, tmienja, mhux aktar minn sena. Irid jinbidel. L-akstu ma jibqax tajjeb u skont il-qies tas-sidel. Meta jkun sidel kbir, Sitt xhur tmienja l-aktar għax ma jiqpax, is-sider ikun tqil ħafna. Meta ngħidu sider kbir, ġieli jkollok ġifieri three to five kilos in each breast. So hemm ħafna ħafna piż. Ħafna piż fuq id-dar ukoll. U jekk ma jkollokx is-sapport tajjeb ikun hemm ħafna wġieħ u anke l-posture. Issa, f'liema stadju again jiddependi. So idealment tixtri nursing bra biex tgawdih. Kemm jista' jkun. Umbat, hemm tipi differenti ta' nursing bras. All right, iġviri it's not just, it's not plain and simple one type of nursing bra. Le, era, jina li jem isu basic jem zewċ tipi. Għandek l-sleep bras u mhm. day bras. Ok. Sewa.
Issa l-sleep bras fl-opinjoni tiegħi huma l-aktar importanti u għam l-inqas naħseb dawl fuqhom, fuq kemm huma importanti, għalfejn? Għax l-islibras huma wireless u seamless, importanti ħafna. Għax meta inti jom timtedd biex tistrieħ, għax wis probabbli ma tantx ħa torqod miskejna, jekk ikun hemm ħjatat ġo bra, ejja ngħidu bra bla wire, mhm. imma jkun jidher li hu riċipetto sewwa. Mhm. Dawk il-ħjatat dekorattivi fuq il-kap jafu jagħmlu pressa fuq is-sider u jibdew il-proċess għal blocked duct jew mastitis. Sewwa? Meta jkun slibra ikun seamless u wireless. Right? M'hemmx għalfej ikun non-padded jew pad ma tagħmilx differenza il-padding per se. Imma importanti li jkun seamless u wireless biex niftehmu minn daw li kulħadd jgħidilhom qishom sports bras. Ok. Imma ma jkunx sports bra, għax li sports bra jkun intenzjonat għall sports u jkollu ħjatat fil-kap u jkollu ċertu ehm, support biex ovvjament jissapport jew waqt li mara tkun qed tagħmel. Ikun daqsxej jissikkat, il ma naħsibx li intenzjoni waqt il-breastfeeding. Eżatt, u forsi jkun jiġi cross minn wara biex ikollok iktar support. Mhm. Hemm sports bras li huma tal-maternity, ġifiri inti jekk inti persuna li tħobb titrejn jew hekk, eh, m'għandekx għalfejn tillimita ruħek għax m'għandekx sport tbra li tista' tredda bih. Hemm options. Imma dan intenzjonat biex torqod bih. Ma torqod b'xej jekk mhux biss libra. Għax ġieli jorqdu biss bil-bras li huma minn għalihom li jkunu tajbin għat-tqala u għat-treddieħ u kollox, imma mhux tajbin biex torqod bihom. So importanti li jkun as plain as possible u, li nirrakkomanda personali, illi jkun daqsxejn għoli min-nofs. Normalment jekk ħatixtri is libra ħa jkun diġà diżinjat daqsxejn għoli min-nofs għalkex meta timtedd, il-ħwejjeġ iduru u joħroġlok sidriek. Inkella jekk ikun skullat min-nofs sewwa, allura importanti li X'inħatt jkun eżatt, xi meta nħatt timtedd. intefa' fuq naħa waħda ħa ħa Il-ħwejjeġ jinżel jgħidu is-sidel.
iduru miegħek, allura joqgħod joħroġlok sidriek u tkun daqsxejn uncomfortable, sebgħuh dalam. Jekk eżempju tkollok ċesarja ma tkunx tista' timmanuvra daqshekk faċli biex tgħolli ġismek u ddawwar il-bra ġos-sodda. So idealment inti trid taħseb qisu għaxar passi 'l quddiem biex inti tgħid mela dik m'għandhiex jekk idur sidri xorta contained ġol-bra ħa jieqfa'. Tifhem? Ekku.
U mbagħad hemm id-dejbra. Issa d-dejbra hemm varjazzjonijiet vasti tagħha. Hawnhekk dan jiġi l-islibra jew le? Le, l-islibra huwa l-ewwel wieħed hemmhekk, issa mbagħad fil-każ. All right, okay. Ġibuħu norru waħda waħda. Id-dejbra ikunu iktar bra looking, Jien nirrakkomanda li fil-bidu tat-treddigħ tmur għal soft cup bra, ġifieri no padding, no wire. U min ikollu normalment sidru żgħir, normalment meta s-sider żgħir għax sider kbir ma tantx ifittxu paddings, għax il-padding meta jkunu bħal dawn biex niftehmu, dejjem ħa jkabbarlek qisu one size u min ikollu sidru kbir jgħidlek no thank you ma rridx inkabbar aktar. Granted. Imma, sider żgħir jew sider kbir, fil-bidu tat-treddigħ jiena nirrakkomanda soft cup. Għalfejn? Għax meta inti tiftaħ il-kapp biex tredda, hija ħafna iktar faċli tobrom trab biss taħt sidrek milli trid toqgħod tobrom kapp. Issa, l-isptar jekk qatt mur bi brat bħal dawis probabbli l-midwives ma tantx ħajtqulek. U jien fl-opinjoni tiegħi li għaddejt minna, ikun daqsxejn balki u jaf idejqek ukoll għax mhux kondu. Għamina Naħseb kemm anka sakemm komdu. titgħallem timmanuvra, speċjalment mur tieħu kafe u u you try to make it as discreet as possible, speċjalment fil-bidu Fil-bidu, sakemm sa- jaqbad sakemm- il-baby. Eħe, le, le, Taf le. ikun hemm dak l-uġieħ Em, tal-bidu. Eżatt, għax inti ngħidilhom meta speċjalment tkun inti ħadd redda l-ewwel darba għax jista' jkun jkollok xi tfal u ma tar- ma reddetx fl-ewwel u redda ħadd Ħadd redda. redda t-tieni. Sew- sew- Dejjem l-ewwel darba għalik. Em, Ma tkunx taf kif, it's a learning curve għalik u għat-tarbija. Hekk hu. U l-ewwel ġimagħtejn mhumiex faċli, min jgħid li breastfeeding ma jweġġax, huwa daqsxejn ta' kiddieb naħseb, għax il-breastfeeding tweġġa' fil-bidu, ok, in the long run. It's very normal, sakemm il-nipple tinbidel. Imma dak li jkun tgħidlu le ma tweġġax u mbagħad f'daqqa waħda tweġġa', tibda forsi tinkwieta li qed tagħmel xi ħaġa ħażina jew li għandek xi ħaġa ħażina u tinħasad u taqta' qalbek. Keep in mind li aħna fil-bidu ta' wara t-tqala, wara li nwelldu, ma jkollokx biss l-uġigħ ta' sidrek, ikun hemm ħafna affarijiet oħra. U l-uġigħ tas-sider huwa, sa ċertu punt, l-iktar wieħed faċli li tista' teħles minnu malajr għax tgħid li mhux ħarreqda aktar, punto basta. Eżatt, eżatt. Meta tista' at least jekk inti tkun taf li ħa jkollok ċertu skumdità fis-sider, Int preparata, bħal meta taf li ħa tweġġa' jekk ħa twelled naturali, ma tafx kemm ħa tweġġa' imma moħħok diġà preparat għall-uġigħ. Eżatt, eżatt. Imbagħad ħa tmur b'mindset li isma' ġej mument ta' tbatija imma ħa jgħaddi. Eżatt. L-istess bħat-tibdil fis-sider. Meta inti ma tkunx taf għax inti dieħla ħa tieħu xokk. Ekku.
So importanti li jien nipprova nipprepara lill-klijenti tiegħi bl-aħjar mod possibbli, okay? M'hemmx glitters u fjuri, jiena ngħidilhom kollox kif inhu. Fej, għax ovvjament l-iskop tiegħi mhux li nbiħri ċipetti biss, jiena l-iskop tiegħi li komunità ta' nisa, ta' ommijiet li huma komdi u jafu għal xinu deħlin u jekk titgerger u tħed kontra tfal tista, because it's normal, because it's part of life. Eżatt, eżatt.
U mbagħad hemm il-padded u hemm il-wired u l-lacy. Għax il-wired jista' jintlibes waqt is-sqala waqt il-breastfeeding. All right, okay.
Okay?
Ovvjament, u mhuwiex irrakomandat li jintlibes wire waqt l-ewwel tliet xhur ta' sqala u waqt l-ewwel tliet xhur wisq iktar streddieħ tal-breastfeeding. Okay. Okay?
Għax irdu nagħtu ċans is-sidir jikkalma u jieħu l-qies tiegħu meta jkun ġej il-ħalib għax fil-bidu fl-ewwel tliet xhur ikollok qisu ħafna ehm, fluctuation ta' sider jikber jiċkien f'daqqa sa' kemm isib dak il-pattern. Eżatt, u mbagħad jisu jissetilja veru. U bħala kollu xorta ħafna minn nisa ma tantx imorru għal wired bras qishom jibżaw
Jien naħseb li. Iwa kanċett ġdid relattivament. Kunċett ġdid u naħseb anka il-kumdità aktar ma tikber mbagħad. Skont il-kobor ta' le ma tnejdu aħna treddieħ. Eh, rajt ta' treddieħ.
Eh, le mela. Skont il-kobor ta' sidr, minn ikollu sidru kbir. Ħafna, mbagħad ikun iredda jkun dam iredda, mbagħad tibda tajt kemm nixtieq li l-nifsi naqra lura sa xil dan tarbija u forsi għandek tfal oħra tajthom biżejjed. Jaħasra fejnu tibda tħossok imdendla. Ra jkun irridu xi daqsxejn ta' wajr. U hemm. Eh, fil-fatt din
staqt insaqsijilek ġiet nifmoħħi dal-għodu waqt li kont dan suq għal hawnhekk. Is-sider jiddendel sewwa wara tqala, imma huwa każ illi jiddendel għax ma neħdux ħsibu biżejjed waqt it-tqala u postpartum. Possibbli, ovvjament il-gravità qatt miħabba tagħna sewwa fejn jidħol is-sider. Ekku, u t-toqol tal-ħalib ma jgħinx. Eżatt, eżatt. U wara li tieqaf tredda ovvjament ħatara ċertu sagginess fis-sidel mhm. u tħossu vojt. Mhm. Jekk ikollok sidrek kbir minn qabel ikun mimli viżwalment tan-nies mhux ħadd idher daqshekk. Sewwa, imma minn ikollu sidru iżgħar ħajħossu probabbli jidher aktar ċatt għax is-sider jiżvojt. Jinxtorob jisu.
Sewwa.
Mhm. U mbagħad għandek qisu sena u nofs, sentej, jista' jerġa' jieħu l-ħajja. Ok. Jerġa' jintelaq u jieħu naqra aktar shape. Forsi jiġi kif kien, forsi mhux eżatt, imma ma jiqpax dik il ta' isu ġilda vojta. Mhm. Imma nikun nisidlu mimli minn qabel, il-massa ta' sider hemm tkun u hemm ħatiqfa. Mhm. Ġast u jinħass għal-persuna għallom, jinħass forsi aktar arta, aktar flabby, e, tibdil ħajġri kważi dejjem.
Jiġifieri huwa parti mill-proċess normal, ovvjament ka tuħsib hemm nejn tkun inqas gravi. Imma tajjeb, tajjeb ngħidu wkoll li għax tiddeċidi li tredda ma jfissirx li ħajdin dillek sidrek. Iwa, xaw, għawdi, għawda, di, għaw min jgħidlek jena marriċ il-redda, għax jgħidden dilli siddiri. Umbat ma jredda u xorta jgħidden dilli sidder. Dik hija naħseb pura minn ġenetika, tipo mill-family history, fis-sens ta' kif is-sidder. Bħal-stretch marks.
Preċis.
U ma tantx kun taf fuqhom, issider kif kien tal-buż nanna. You know, I mean, forsi illum il-ġurnata tfal tagħna jkunu jafu kif kien isider tan-nanna, imma tagħna isu ma ma kienx diskors li kien jingħad. Le, kien ħaġa tal-mistura u privata. Ma kien suġġett li kien jingħad, so it's like Pure luck, I guess. Mhm. Ma nafx. Le jiena kien hemm minn ukoll għax anke pereżempju em, u t-tip ta' ġilda, it-tip ta' ġilda, pereżempju jien għandi ġilda Anka ħafna d-dieta, rqiqa. anka d-dieta.
U d-dieta. He, id-dieta li kellek inti qabel ħriġt pregnant, id-dieta li kellek waqt it-tqala, u d-dieta li qed iżżomm inti wara li waqt li qed redda u forsi wara li kellek it-tarbija, irrilevanti inti x'tredda jew le, dik tagħmel differenza kbira. Eh, l-affa- Anka l-mod kemm tonqos forsi, dik mhux ġenetika, hawn min jonqos malajr, imbagħad id-dieta ħa tgħin. Kemm tixrob ilma, kemm iżżomm ruħek attiva.
U naħseb tgħin ukoll li tuża moisturizer ma' sider waqt titqala biex iżid l-elasticity tal-ġilda. Tgħin, tgħin, imma naħseb ukoll iddependi. Eh, It's a very case by case. Ikun hawn min ma jagħtix kasu. Min eżempju, apparti li forsi jkun irid jagħmilha għax jixtieq iżomm is-sider moist li tgħin, hawn min ikollu ħakk mas-sider Eħe, dik esperjenzajta, ma u kon niprofa ma nħokx biex ma. Komuni ħafna, li fama ta' tibda tara l-vini. Eżatt, eżatt.
Eh, taf kif jew tintela bċertu dbabar, it-tqala ġġili għandha l-fażijiet tagħha tibda tara tibdil u tajtara, di ma kien iċċaw qabel u mbagħad titlaqlek. Ġifieri, u nkunu affarijiet ħafna minnhom temporani, mhux ħatamel ħażin billi tiġbed l-attenzjoni lit-tabib u tara Hekk hux tajjeb jew le imma. You know. Eżatt.
X'se jiġri jekk ikollhom bra ħażin waqt li qed ireddgħu?
Wis probabbli ħajkollhom problemi, skumditajiet, jiddejqat is-sider aktar, eh, ma jħossuhomx komdi. Anke inti, l-ewwel sinjal li tibda tħoss ma tħossokx support, tħoss imdendel, forsi ma jogħġbukx il-ħwejjeġ kif qed jidhru. Hemm ħafna affarijiet u meta jiġu kkawżati problemi sfortunatament huma ta' skomdità kbir meta jaqa' tissider. Jekk jaqa' tissider u ma titrattax malajr jew jien naf, jiżviluppa għalhekk malajr għax jista' tkun ikun qisu jgħaġġel il-proċess waħdu. Ovvjament jista' tirriżulta li jabdek il-każ tal-mastitis li hija infection fis-sider. Issa, mhix l-aħħar tad-dinja jekk ikollok mastitis, xorta tista' tredda, ġifieri jkollok bżonn ovvjament l-antibiotics biex tfejjaqha, imma mhix l-aħħar tad-dinja. Ovvjament hija added discomfort. speċjalment fil-bidu tat-tqala aw fil-bidu tat-treddigħ, għax inti kif ngħidilhom dejjem ħa jkollok spuntitajiet oħra u dik tista' tevitha. So huwa importanti li jkollok bra tajjeb għax inti tkun komda u dik il-biċċa ħa neliminawha cos you could really do without id-deni u l-uġigħ tas-sider u l-ħesil ta' li għax jaf ikollok eżempju sintomi tal-influenza bħal forsi blocked nose u tafritek, plus tarbija għadha ta' twelid, ħafna biki, il-hormones, Sew bla kollox ma tajjeb kollox. ħajjin.
Ħajjin. Eh, Ġifri fid-dera, fil-komdità u anka fis-saħħa tas-sider. Tajjeb? Eżatt, ekkom. Ehm, Issa, jekk xi ħadd ma nafx ġili xi kollok dat tip klijenti, ma jkun hawn min pereżempju ċert li ma jixtieqx iredda and that's okay. Mhm. Ehm, Ħat għamel differenza f- fil-brażi li ħat irrekomanda? Ara, xorta u probabbli li l-ewwel qed jiddependi l-istadju li ħajġu fih. Imma Mhm. xorta x'aktarx Nissuġġerilhom li one ikollhom bra tajjeb, għax mhm. sidirhom redda jew le hemm ħajjibqgħu importanti li jkun ta' saħħa tajba, saħħa mhm. ta' sider tajba. U apparti minn hekk, xorta naħseb nissuġġerilhom hemm eternity bra. Għas sempliċi raġuni li huma naqra iktar flessibbli fil-qies. Mela, jekk inti eżempju persuna li bħalek eżempju ħa, jina naħseb li inti xi eżempju 32 double F, per eżempju. U ma kellekx dak il-qies qabel, imma issa pregnant u qed tibda tikber u naħseb qed tixxaqleb lej 34 jista' jkun anke 36 eżempju. Eżatt. Jiddependi kemm tikber u f'liema stadju ġejt. In-numru huwa d-dawra tad-dar u Eżatt, Mela xejn. inti l-bras, is-size chart hemm ħafna. Jiena nħobb nimxi ma' dik ta- tal- tal-Ingilterra, l-UK size chart, na fil-opinjoni tiegħi nara l-iktar waħda sempliċi, ma nafx għalfejn. Em, Imma dejjem ikollok numru u ittra. Sewwa, mhm. issa n-numru jkejjel id-dawra tad-dar minn taħt is-sider u l-ittra eh, tiddefinixxi il- kemm ifond dal-kapp. Il-capacity tal-kapp.
Però l-ittra ma tiqbax l-istess capacity, l-istess volum tul il-qisien tad-dar kollha. Ġifieri, it-ter, jinnaf 32 di li hija komuni ħafna għax di tissemma, mbagħad niġu għaliha aktar tard forsi, mhijiex l-istess volum ta' 38D. Ġifieri 38D hija ħafna ikbar. Vera. Tajjeb, ġifieri importanti li at least you have the right bra size. Għax dik hija kruċjali għalik, għad-dera tiegħek, għall-komdità u għas-saħħa tas-sider. Eżatt, eżempju, jien peress twessajt minn qabel kont 32. Peress li wara saqala ġej it-34, il-capsize niżel, niżel ittra. Eżatt. Jekk ħadd tella' mid-dar, tiċċekkem mill-kap.
U viċi versa. tagħmel sens. Mhux dejjem, sewwa, ġifieri hemm naqa' ta' matematika fiha li hawn min jitħawwad. Ġieli mhm. nipprova nispjegalhom, tidu tara l-question mark se ġim minn moħħhom. Imma eħe, on a general note, jekk ħadd ċekkem mid-dar, titkabbar mill-kap bħala mhm. ekwivalenti ta' volum. Mhm, sewwa. Sa, kieku nistiġerina xorta, maternity brax u aktar flessibli, maternity mhm. brax tijaj fuq wara bħala krieket, istibilom sitta. Allura tista teġasti aktar. Eżat.
U xorta ħajussu għom komdi, xorta ħada, forsi ma jixrux ovvjament kwantita, għax ma għandhomx mhm. bżon, għax mbagħad dik oħra, il-kwantita ta' kemm ħat jixtri jekk inti ħat redda. Eħe, dik mistoqsija tajba per eżempju. Sewa ma lek. Kemm ħa taqbad tixtri?
Jekk m'intix ħa tredda, jekk ma tixtiex tredda, ngħidlek forsi hu tnejn ħajkollok wieħed taħt u wieħed tilbes, which is enough. Mhm. Umbagħad jekk aċċidentalment inti tispiċċa eventualment tredda l volja ma xtaqx oriġinarjament, mhm. għandek biex tinqedha fil-bidu ma tilħaqx tixtri l-kumplament. Mhm. Imma min jixtieq iredda, Irid ikun preparat sewwa. Issa, fil-basket tal-isptar, li normalment huwa rrakkomandat li jkun les minn 27 ġimgħa, li huwa naqa' kmieni, imma ma tistax xejn xinqala. Ġifieri inti ħajkoll, eh, huwa rakkomandat li jkollok tnejn jew tliet bras. Xi ħaġa jekk eħem.
Min iċċerta, ma jgħidu. Tu tu tri naħseb qiegħda ta' eħem. Ngħidu ma mela għandek at least two jew three bras li huma pakketti ġo basket ma tistax nindithom. Żewġa tlieta. Sewwa? Issa, x'l-aħjar tieħu għall-isptar? Jien naħseb li l-aħjar tieħu l-islibras. Tista' tieħu wieħed mid-dejbras li huma soft cap u wireless bħal m'għandek fuq rasek. Ok. Imma dawk ma tistax torqod bihom. So, isek biex tkun żgur komda u sejf u moħħok mistrieħ li insejt wara tieħu l-pożizzjoni u ssibek komda u l-baby raqad f'idek ma toqgħodx qum għax insejt il-bra. U l-isptar tkun ħafna fuq is-sodden. Eżatt, eżatt, speċjalment jien ikollok ċesarja għax ma tkunx mhm. qed mobbli. Mhm. Ehm, so jien nirrakkomanda li kollok tlieta minn dawk. Issa mbagħad bħala kuluri kompletament up to you. Eżatt, skont il-laża ehm, personali. Keep in mind li ċari tista' titfaħħom jinħaslu mal-ħwejġ tal-baby. Just as a you know, life hack. Umbat ovvjament, għaw min jieħu l-slibra zbis ta' xeglina dawk joġbuni nsibhom komdi. Jien narakomanda li kollok bra iktar bra looking pa' dejbras għalkom għax tbiddel. L-oħrajn.
Il-pattern eżab dan għandu naqra iktar hekk pattern. Kinki. Eħe, Halloween, pretty, tħossok sabiħa. Eżatt. Taf kif? L-oħrajn tispiċċa tilbishom u probabbli kuljum għal ħafna ħin, għax fil-bidu ta' wara li jkollok it-tarbija ma tkunx qed toħroġ ħafna, allura Mhm. ħatkun id-dar, ħatorqod, ħatqum. Mhux se tmur Forsi toqgħod tbiddel tbiddel, il-ħwejjeġ, eżatt. imma l-underwear ħatħallih. Ħatħallih, Għax jekk eżatt. inti fl-10 iddeċidejt illi ħatimtetta xejn bil-baby, bit-tarbija mqar fuq is-sifa, ħadd ma toqgħod tbiddel ir-riċipetta. Eżatt, Ħafif, eżatt. ħanqba relax. Jekk kellek bżonn taħrab ħarba Sant il-mami, jew mort ġi tixtri, u iwa, sa mux danem, u ġeħat, xaktarx, xaktarx. So jena narom importanti ħafna li kollok ammont jekk ħatmu nitredda, mhm. taf slibras, u parti minnek biex inti tlaħħaq maħħom fil-ħasil. Bet inti tkun tredda, il-bras ħatħamġom ħafna aktar minn meta minn meta ma tkunx qed tredda, għax ġieli jkollok eżempju eżatti tillikja tħammislek il-kap u ħalib jiqras u jinten mela aħseb. Jekk inti għandek tarbija fix-xitwa, jinxef ħafna iktar bil-mod. Mela xibras ikunu ta' xejn mhux ħoxnin ta' ma' sekkitu li għandi jena xinti jena iktar wiesa, l-aħsmu l-aktar saħtu, għax għalkemm huwa wireless u seamless, u vera soft u tista' torqod bih, meta tilbsu tifhem kemm hu komdu u kemm hu b'saħħtu ġieli jkollok eżempju sider ikun daqsxejn kbir mhux ħażin u xorta jkun wieqaf għax il-lakstu tiegħu huwa kapaċi jtella', ovvjament xejn ikkumparat mal-wajer, imma xorta ħa tħossok tajba u apparti minn hekk ikun bra ġdid, ġifieri ħajkollu ċertu saħħa. Eżatt, eżatt. Imma ovvjament titgħaddi tqis illi inti dan mhux ħa jinxiflek hekk malajr, mhm. peress illi irrakkomandat illi ma jintużax dan bil-drajer fil-tnixxif tal-underwear. Ħansaqsijilek dik. Tifhem? So jekk inti għandek baby fix-xitwa, aħna u Malta ma nissan fil-heating, allura dik il-benefiċċju m'għandniex, u ndi ta' grassa. Allura ħajdum x'aktarx. Ekkum.
Sewwa, so you have to keep in mind illi inti kollok biżejjed fiex tiċċirkola. U żgur mis-sajf għax xitwa tagħmel differenza. Issa jekk ikun hemm xi ħadd jgħidlek jien ma nafx ħa jekk hux ħanredda, eżin skont it-tarbija taqbadx. Jiddependi fl-ma stadju ħajġu. Ok.
Tajjeb, eżempju, jekk jiġuni fin-nofs, at any stage, jiena jien naf nirrakomanda tiħu tlieta, erba, eżempju. Mhm. Issa skont dak li u skont il-budget ukoll. Ekku. Sehem, u mbagħad ġieli ngħidilhom ejja nippruvaw kollox, ħa nurikom u tara x'jogħġbok fuqek. U mbagħad tista' tixtrihom ftit ftit. Tifhem biex inti ma tkunx spiża enormi. Eżatt, eżatt.
Eh, jiddependi kemm tiġi kmieni fit-tqala. Jekk inti ġejtni ta' 37 ġimgħa, relativament fit-tarf, any moment ta' tfaqqas, ġili anka ta' 40 ġimma jiġu. Ma. Kif nġib il-barmi. Fis-sens, Inti taf kemm trixtieq. Jiena nipprova nkun flessibbli u aċċessibbli kemm nista' tipo mill-website u ġili anka l-ħadd dejt. You know, I mean, fejtu l każijiet ta' emergencies, ta' mhm, deliveries mhm. u hekk. Imma jekk inti għandek at least tnejn Għandek biex tinqeda u oh, the weekend u ma tiġi da deliveries jisiru. U żgur inti mbagħad tista' tordna żgħat bħalu ma online tkun ta' fissa. Persuna qatt ma ġiet għandi ehm, nipprova nigwida kif tieħu l-isin biex mhm. nieħu idea vaga tal-is mhm. tagħha u nibatilha bid-delivery nissuġġeri la brejjena. mill-qisien li tkun ħaditli, ġin nagħmlu video calls. Inħobb inżomma personali ħafna, relazzjoni mal-klijenti, naħseb li hija importanti. Mhm,
Ifem, fil-verità hija xi ħaġa delikata li nagħmel sa s-sider, ġifieri li issib li xi ħatek li tista' tkellmu b'ċertu konfidenza. Ħafna minn nisa diġà ma tantx għandhom għarfien fuq kif brandu jintlibes. Nista' nissekonda għax nara ħafna bras diżastri ta' qis fuq nies li ma jiġuhomx. Imma mbagħad meta tkun tqila u l-sider jibda jinbidel, dik isa tkun wake up. Dik hija it's a beast on its own, taf kif? Asta fin fejn daqba tibda. U speċi meta tkun omma l-ewwel darba, hemm wis affarijiet titgħallem u vera tibda mhm. forsi naf tolċet u ansjeta That comes with motherhood, imma ta' il-madoffi kif ħan itallem kollox. Ekku. You'll get the hang of it, it's fine, you know. Imma tkun overwhelming ħafna. Eżatt. Allura nipprova kemm jista' jkun jien fil-ħin liberu tiegħi ndiġbor kemm nista' jkun informazzjoni. Ħalli meta tgħiġi l-klijent jiena nkun nissentilhom easy u nispjegalhom. U tneħilhom you lift off that. Eżatt.
Dejjem ngħidilhom, any doubt, tinsa xi ħaġa, just message, fis-sens, jekk ma nirrispondix mal-ewwel, imma at any time, għax ġieli eżempju jgħiduli għax mara li niftakar kull darba xi ħdax ta' bil-lejl. It's fine, just send a message, fis-sens, ma tagħmilx dif. L-għonet jiena qom bħalek u naf, isma li nkun għadni mqajma. Jekk le, don't worry, I'll answer you in the morning. Ħajar tibatu il-message fis-satejta fil-ħodu, mill-li terġa tinsa. Mill-li terġa tinsa, ekku.
Baby brain, jieqpa miegħek naħseb. And it gets worse with more children.
Qed tifhem so again jiena nipprova nkun as realistic u as possible. Għax life is life. U għad li mhm. s ħajja jgħix. Ekkum.
Illum ma tistax taqbad tarf ta' xejn. Madness. Mġina. U le.
Fem, imma insomma, niprofa nejn b'riċpetti. Fem, jina nasab jek jiġu għaw, eżempju, għajen edu xaħat inċert se jgħamil, jiprofa, kollu idea ta' sajz ta' kull style u forsi l-style li laqtu. Mbagħad jekk ħajredda u dan jgħid ara mela jiena dan pereżempju. Isma' inti jekk ħatamel jekk ġejt darba u ħatlek il-qisin u għamilna l-consultation u kollox, mhm. id-darba ta' wara tista' jew normalment, normalment, ma jibdux jixtru mill-website, dejjem jibbatuli. Tifhem u nistaqsi kif sejri, Ċeħlew. u nara kif qed qed jiġihom il-bra, mbagħad jgħidli "Ġu, nixtieq da. U jiena jkolli ċertu knowledge tal-bra għax inti l-bras l-ewwel nett ma jiġux kollha fl-istess qies. Is-size charts tal-bras jinbidlu, eżempju, jien naf, għandek minnhom jiġu minn 32 sa 42, minnhom jiġu minn 30 sa 38, u minnhom jibdew minn D cup sa G u minnhom jibqgħu tilgħin sa H, mhux kollha l-istess. U nasab anka bej braġi li jis brand jaf varja ftit. Ġili anka bej style.
Bej jow style, eżatt. Jow kaler u ieħor.
Il-laħwa. Iva, għax eżempju jkun ninnotaw ħafna illi meta jkollok bra is-swet, mhm. meta jdaħlu ħal kulur, Id-drapp qisu jixrink jew jibbies, allura bra iswed għandu tendenza illi jlibbes daqsxejn iktar istikkat minn bra li huwa nude, per eżempju, jew abjad. Ija. Allura jiena nkun naf, eżempju, jekk dik ħadet dak istajl, le, mela jien rekomandalhom dejjem li jibjatuli. ħalli ma jkunx hemm dak il-ħessi li tittoqgħod terġa' tirritorna, taf kif iddum aktar mingħajr ir-riġipettu li ħasra tant għandek bżonn. Ekku. Għax jiena nkun eh, mela dik ħadet dak is-sajz ikolli d-dettalji tal-klijenta jekk ikun għadda ħafna żmien, eżempju, nedilħu paċen sirġiħu l-isien ħalli nara jew fejn tilbsu l-bra fuq li ma kurkett għanna kem daħallek, jak di tajd li jett nibsu fuq ta' ġewwa, net nidla mela li rridu nċeknu d-dar, xint mm. importanti. li meta tkun mara m'intix tqila, il-bra nilbsuh fuq l-aħħar kurkett. All right. Okay, ħalli mbagħad meta jibda l-bra jerħi bluzu bil-ħasil, dejjem tidħol kurkett kurkett, ringiela ringiela biex inti żżomm is-sapport tiegħu. Mhm. Meta jkun fuq ta' ġewwa u forsi l-bokla tkun hawn minn wara tal-ispalla. Ek, tajt dal-braja ħasra wasal, għamil żmienu u xejdulu, għandi bżonn nixtri ieħor. Fejn jidħlu b'ras ta' treddigħ, ovvjament jiddependi f'liema ġimgħa jiġu, jiena ħa nissuġġerilhom fuq liema ringiela ta' krieka ta' drill jintlibsu. Jekk ħa jiġu ta' disa' ġimgħat kif spjegajtlek, ħa nlibbishom fuq l-iktar waħda ssikkata ta' ġewwa. Għax taf li ħa jikber ftit. Le, ħa jikber id-dar u hekk għandha tqala kollha Hi komda, hopefully, mhm. biex tilbes dak il-bra. Jekk ħajġu għallu xinġi maħan libison fuq it-tielet jew raba waħda u lej l-aħħar ħan libison fuq tal-aħħar. Meta jiġu eżempju ta' 40 ġimgħa, 39 ġimgħa, lej l-aħħar jekk mhux naqra s-sikkat. Fi mhux biex li ħatkun skomda. Eżatt, fimtek hemm għax imbagħad biex inti tużaw wara postpartum. Jiena nipprova peress li jiena naf li l-flus ma jqgħux mis-sema U taf kif il-ħwejġ mhumiex disposable, mhm. anka l-ambjent, fini għall-ambjent. Anka fini, eżatt, eżatt. Niprofa li inti jom value for money, ma mela l-inti l-braħat għawdiħ bl-iktar mod possibli, fl-iktar tul possibli, demant li jqba tajjeb. Tifhem? Ovvjament, jekk inti ħatkun qed tilbsu ta' kuljum għax inti ħatkun qed tredda u ħaddum tredda, jiena kelli eżempju vjaġġ ta' sena u seba' xhur. Ġifieri dom nilbisa. Dom tredda.
Eh, id-dek li tibdlu, jiena f'darba f'sena tibdlu vera. li tilbes kuljum, għax nerġgħu naqgħu lura għall-basic tal-braille li tinbidel kull tmien xhur sena. Again, jiddependi mit-toqol tas-sider. Mit-toqol tas-sider, eżatt. Issa meta l-ewwel semmejt tajjeb li jkun abjad għax tista' taħsu ma' ħwejjeġ tat-tfal. Ċar.
Oh, jew ċar, eżatt. Jiena darba smajt, u ma nafxu xmiet din, illi idealment ma tużax softner mal-brażil, għal ovvjament is-softner ħajrattab. Preċis. U se jrattab is-sapport tal-bra. Lakstu, eżatt.
Is-softener softens on the elastic. Allura, idealment, is-softener ma jintużax ma' underwear. Ok. Biex inti żżomm tmantni il-kwalità tal-underwear tiegħek. U huwa każ li aħjar jinħasel bl-idejn bl-ispinning jagħmel ħażin. Ara, fuq kull tabella li ħassib eh, tal-underwear ħajgħidlek li realment jinħasel bl-idejn. Jiġifieri tagħmlu ġo friskatur żgħir, ilma fietel, jew kiesaħ, detergent li jkun ehm, immirat li delicates. Mhm. Ehm, Jew ta' trabi stess, per eżempju. Stess, eżatt, eżatt.
Ehm, Talli xixxarab għal ftit minuti, idealment ximkien viċin għax tinsieħ għal xi jumejn, ma nagħmel jiena. U tlaħalhom is-sapun taħt l-ilma u mbagħad taslu. Issa, it-tasil importanti li jekk ikollu padding bħal huma daw, mhm. ma nasrux hekk. sewwa, speċjalment jekk ikun hemm il-wajer. Għax meta ħadd tagħmel hekk ħadd kisser il-padding u jaf taf tawweġ il-wajer mill-pożizzjoni tiegħu. So importanti li meta jkunu dat tip ta' braż nasruhom mal-kap hekk. Mbagħad biex tgħin għan-nixfa tista' tqegħdu fuq xi gaman wiċċu l-isfel, ġifiri l-kaps jkunu hekk. Ok. Meta jkun pedit. U taqbad bin-naħa l-oħra ta' xugaman u inti ddur ġol-bra u tasal il-kaps biex tassorbi l ma nagħmlu bix-xar.
Nasruħ bidejna, mbagħad mhm. nagħmlu turban. Eżatt, eżatt.
U hekk ix-xugaman ikun qed jixrob l-ilma minn ġol-bra dal-każ. Mbagħad titfgħu ċatt fuq iż-żiemel jew inkella min-nofs fuq il-ħabel. Li stonxruhomx mill-ġwiena hekk, għax bit-toqol tal-ilma, il-lakstu ta' di, anka mill-ispalel. Kuttana wara tara. Mind you, mind you. Jiena kont nonxruhom hekk, għax in-nanna dejjem nexritom hekk, u ommi dejjem nexritom hekk, u jiena kont nagħmel bħalhom. Għax again, dawn huma affarijiet li irdu jgħidu għomlok. Eżatt, eżatt. Jekk ħadd ma jgħidlek, you're gonna wing it. Same goes għal bra fitting. Sewwa, m'hawnx edukazzjoni. Le, le, ma kif għandu jitqies Dak dik kienet xi ħaġa li inspiratni li nkellmu fuq għax iħen hawn nuqqas kbir.
Jiena pereżempju is-sajs tal-limtu għax għamilt breast augmentation. Okay.
Għax qabel
tal-monti bil-Malti.
Issa, inti il-istijak mill-li nistanara mhuwiex enormi. Sewa, so minn hemm u minn hawn ġaħġaħa. Speċjalment jekk għamilt augmentation, is-sider ħajibqa' wieqaf, mhux bħal meta jkun naturali. Meta mhm. naturali, xorta ħajiddendel ħafna aktar. Mhm. Xorta hemm sens ta' gravità, xorta jkun hemm il-pis mhm. tal-implant, imma ta' jkun naturali, is-sider huwa Totalment differenti, mingħajr bra. Sewwa. U żgur, eżatt, eżatt. Tifhem, ikun mhm. ħafna iktar artab. E, u xorta, xorta m'hemmx biżejjed għarfien fuq kif għandu jintlibes bra. Nasib din hija xi ħaġa li nistgħu ndaħlu anka fil-bniet adolescenti waqt li qegħdin jikbru. Importanti ħafna.
Seminars. Ija, il-bniet mhux kollha jikbru bl-istess mod, ġieli kollhom jiena kelli klijenti ta' tlettax-il sena li tkun is ta' thirty two b'hekk, jiġifieri qisha jiena minn dara, u mbagħad ikollha age gap.
Qed ngħidu sider kbir. Sider kbir ħafna għal tifla ta' tlettax-il sena. Xejn ħażin hija l-ġenetika tagħha huwa ġisimha, imma dit-tifla trid tkun taf kif għandha tilbes bra. Għax sidirha mhuwiex bħal ta' tfajliet oħra ta' tampara li forsi jkunu għadhom ma żviluppawx jew mhux ħajżviluppaw f'dak il-kobor ta' sider. Mhm. Tifhem? Em, U għandha wkoll- għax is-saħħa ta' sider hija importanti ħafna. Dik hija na- ma nafx hekk hemmx edukazzjoni fuq is-saħħa ta' sider ta' ta' daqshekk żgħira għax isa li l-attenzjoni. Jien ma niftakarx li kelli l-attenzjoni tkun Jiena- ħafna fuq il-pil. Ma ngħidu aħna li naqal Ma tkunx il-bot fuq is-sider. mill-iskola. Ok, eżatt, issa aħna.
Ma nix bar ħafna, ma issa jenna li tlaqna li tlaqna mal-bank. Taf kif ġifiri dik oħra, hemm nuqqas. It's a very sensitive topic għat-teens, mhm. għax it-teens it's a very delicate age u l-girls għandhom tendenza jkunu nar iktar mistħijin, mhm. fejn jidħol jista' jkun hemm anke element ta' bullying, ġieli anka minn tfajlit li għandhom sideri żgħar, fuq daw il-fajliet li qed insemmilek li jkunu Li jkunu ġew żviluppaw, eżatt. Għax huma jkunu one-offs ma jkunux in the majority li jkollhom Eżatt, dak il-kobor ta' sider. Apparti li nifhem ukoll għax jiena kont ta' 13-il sena, l-ilbies li tilbes ta' 13-il sena, tifla b'dak il-qies ta' sider ma tistax tilbsu. Ma tistax tilbislek a small triangle bikini. Ekku.
Eżempju.
jew b'top crop top kif trid, għax ġiet tilbis bra minn taħt għax xidira jiddendel ħafna jekk nilbsu bla bra, mhm. mhux għalli tajt toħroġ bla bra meta jkollok ċertu issa sidir.
So importanti li tinnem li normalizzawa biex din it-tfajla ma tħossix daqshekk skomda u mdejqa b'sidira minn età daqshekk żgħira għax qed idejquha sħaba għax sħaba stess mhumiex edukati fuq is-suġġett, mhm. jista' tisħol element ta' ejra u koll. U koll, eżatt.
Għax id-dera tagħha tidher ikbar u inti ta' 13 sena tkun tħossok mara. Tifhem mara magħmula. U dik għandha żejża u jien m'għandix. Ekku.
Tifhem?
U fil-bniet ninnotaw għana iktar, għax aħna bħala nisa naħseb naħseb li aħna aktar konxji tad-dehra tagħna mill-boys. Mill-boys, mill-irġiel. Apparti li maturaw qabel. Eżatt, mhux probabbli għalhekk. Tifhem allura jidħol l-element ta' dehra. Mhm. Li forsi jinnna f'tfajla li għandha sidra naqra iktar mammur minn tiegħi. Tidher iżbaħu. Għalkemm, mbagħad eżempju jidħol element ta' attenzjoni, jiġifieri tifla ta' 13 sena, dak il-komod ta' sider, ħadd jieħu attenzjoni minn irġiel għax in-natura hekk tirrikjedi, illi hi ma tifhimx. U wis probabbli l-lom tibda tinnota l-ħars forsi kummenti li t-tifla tkun clueless about, imma tkun jew tinnota u tibda tajta u l-fejs jagħmlu hekk. So you have. Tonada mhux edha.
Tantem livelli mhm. eh, ta' informazzjoni li tittinata fuq ħabba l-kobor ta' sider li eħed tinżu ma' sensittivi ħafna. U għanda tibda tkun podcast tal-li għadi kara ta' Għax, u koll huwa suġġett li fil-verita ma jiġix diskuss, eżempju, vitqala semmejt is-libras. Per eżempju, jiena għamil żmien twil nolqot minn arbra. Waqt it-tqala. Mux waqt it-tqala, anka qabel. Eh, le, jek jek jiva tista. Ok, all right. Le, jiena najdilom enjoy it while it lasts. Għax wara li kollok it-tarbija, dik xi ħaġa li ħafna ma jkunux jafu, ma tistax torqod bla bra. Met inti tkun qed tredda. Għax tillikja. U fil-axija jiġik ħafna ħalib. Mhm. U anka mhux fil-axija, ma tinti qed redda minn tal-lemin, tax-xellu ħajdula dik li tisejjaħ let down. Mhm. So jiġi l-ħalib ħafna nixxija ta' ħalib mis-sider tax-xelluk li jew mis-sider li m'intix qed redda minnu, allura inti tilbes xi ħaġa. Mhm. Jew ħatilbes bra U ħaj li kellek fih ħadd ħamġu tista' tilbes breast pad ġo fih jew illum il-ġurnata hawn il-collectors. Jekk tilbes collector ġol-bra tkun qisha boċċa biex niftehmu, tilbisha ġol-bra jkollha toqba titfa' n-nipil fiha u toqgħod qattar hemmhekk u mhm. tiżvoga waħedha. Mhm. Mbagħad inti taqbad dak il-ħallif li tkun ġbart flok taħlih ġo breast pad u tużah jew tifriżah jew whatever. Eżatt. Tifhem?
Jekk il-baby tiegħek ma jkunx jieħu botilla xi kollu rasu ta' żonqor bħalma kien tiegħi, tista' ġemmaw dak il-ħalib u tista' titfgħu mal-banju, tista' sajjar iżommu għal meta jibda l-ikel u tagħmillu cereals bil-ħalib tiegħek. Għal-ġilda meta jkollhom dry skin, dry skin, girfa mirakli għamel ta' fuq il-grif. Impressiv, anka fuq il-ġenituri, ġifieri anka lilek jekk inti eżempju il-lom. lilek ikollok xi ħaġa whatever going on mild tista' tibda billi titratta bil-breast milk. Jiena kont nużah fuq l-istretch marks. Eħe, u anka cradle cap. sewwa. Imma ħafna xrabi batu bil-cradle cap li tiġi isa qoxra fil-qurrija, mhm. għaw ħafna creams, ħafna steroids, pero il-breast milk eh, naf tarbija partikolari li kellha problema severa ta' cradle cap, kienet tifriżalu il-breast milk u mbagħad ittijulu u tagħmilulu firriżat ma' rasu. U kien ifiq u kien jistrieħ, għax kien tqatta kollu dat tarbija bil-ħabba li kellu. Il-kesħa subtin ukoll fl-istess Eżatt, u mhux qed ngħidx kemm ġiel kellu bżonn xorta f'dal-każ trattament ta' creams, imma Jekk tkun għadha bidu jekk tkun mild. Ma damitx tagħmillu creams ta' mediċina qawwija. Allura dik kienet għax inter beneficjali. Issin li bit more cost effective u għal, favori, għax hija ħaġa naturali, mhm. tant hemm affarijiet li tista' tagħmel bil-breast milk u tant huwa bżonn jus li qas tista' tibda tispjega, tista' sajjar bi ħadd ma ħajnduna u organic. Ma nafx li ħafna minn nies jgħidu ja ma tarax x'insar bil-breast milk. Ma nuħab mużaw tal-baqra. Eżatt, ja, il-ħalib tal-baqra ħareġ miż-żejża ta' dik, mela miż-żejża tiegħi. Taf kif? Jina ħan ikxfu raġa li kien ħate eh, bil-ħalib tijaj. Jina ġili doqqa. Għalli jisu oat milk. Le, għax dik, għax jgħidu li xittoma differenti, ma mux ovvja. Eh, Inti ma ta' tamil te oat milk. Jgħat tamil te balmond milk, jgħat tamil te bil-ħalib tal-bari, u te il-toma hija differenti. Eh, anka naħseb jek tagħmel minn tan-naġal tal-baqra li huma żewġ annimali, il-toma ħadd tkun differenti.
Jekk tkun tħobb nafdan naqra L-artiġjanat u se tagħmel ġbejniet minnu. Apparti ċajt, imma jintuża għal ħafna affarijiet, speċjalment jekk eżempju jien naf qed tagħmlu mal-ikel ma' burma. Intik eżempju li hu ħafna ħajdu. Ħajintilef, għax ma jkunx. U mela xi sorella, inti mhux bħal meta tuħu forsi sirji bil-ħalib, il-ħalib qed tittom ħafna differenti. Eżatt, le differenti. Jekk kont iżidulhom mal-ikel.

Meta xi ħadd jiddeċidi li ħajjieqaf issa breastfeeding. Li tkun ovvjament a pain on its own, għax dik xi ħaġa li. Fil-ma stadju.
Għawdaj, kun għaw nisa li jibda jonqos u għawtom għallu tkun ħafna iktar mhm. faċli. Jien esperienzajtom it-tnejn. Mhm. Fil-żaj beda jitlaq waħdu u kważi tipo miskin at some point beda jixrob u nidda naħseb ma tixrob xejn. Jasra. Fimti ġifiri vera kienet easy. Imma l-kbir I decided to stop. Cold turkey.
cold turkey u għamilt jumejn tlieta Mhm. Mm, on fire. Mhm. Għaw xi braż li ikunu iktar issikkati u ta' support mhm. biex jgħinu il-ħalib. bra partikolari li tgħidda biex iwaqqaf il-ħalib. Ok. Sewa, u għal-qis. Iżin, kif ikun ilibbes u forsi l-materjal tiegħu kemm ikun b'saħħtu, x'naf. Li ħajkun iktar ta' sapport. U naħseb l-istess għan-nisa li mhux beħsibhom li ċerti li ma jridux jagħmlu breastfeeding għal wara. Eh, possibilment, possibilment.
Li jkun daqsxejn żgħar is-sikkat, ovvjament mhux is-sikkat li jweġġa. Li jweġġa, li tħoss dak is-sapport sew.
Eżatt, għax inti ħajaddi minn isu proċess ta' is-sider ħajaqat. Mhm. Jew għarref ikollok ħmura, ebusija fis-sider, Għax jaqadlek, tweġġa' tibda tħoss tisu żrar ġo sidrek. So ma temmek fejn tidħol trattament ta' kesħa. Ġivi, jekk anti tiddeċidi li ħatamel hekk, realment nirrekorru għal breastfeeding clinic li għedġu Mater Dei, mhm. għax hemmhekk ħajtuk il-gwida kollha possibbli speċjalizzata għax hemm midwives li huma speċjalizzati fuq lactation. Okay? Ġifieri aħjar minn dawk ma tista' sib imkien probabbli fil-pajjiż. U ħa jikbu dawk sew. Issa, bra ikun ta' is tajjeb imma is-sikat ikun daqsxejn ferm, supportive mhux ideali għax ovvjament inti tissider meta jibda jġej il-ħalib jintefa' ħej kollu engorgement. So we need to kind of suppress that. Mm, eżatt, eżatt. Allora we need to contain it biex il-bra jkun komdu, is-sider hija tkomdu, ġifieri m'għandekx bis tal-laħam minn imkien, mhm. imma jrid ikun miżmum sew, rajt? Ġifiri minn wara li hija l-kruks ta' kollox, il-band tkun dritta, il-kap tkun ta' tisler kollu, maġġor parti tiegħu, u ċin li jkunu ta' estajjeb. Pala sikkar li kanna dik isa, xisima tiċċaqla ekku ċinga u nissikkaw skont il-bżon. Dik waħda, mbagħad jidħol elementi ta' trattament ta' kesħa, biex għal da qabel kien jintużaw il-kaboċċi u forsi face plot kiesħa, da illum hawn ukoll affarijiet iktar faċli nagħmlu aktar prattika, prattiċi u l-qasmeli stondi eżattament forsi tidher ma tix speċjalment jekk tkollok il-każ fix-xitwa jekk inti ħad tagħmel face plot kiesħa ħad li ħadd ixxarrab ħaxxarrablek il-bra forsi tqattar

li trid iġġib il-ħalib bis-sħana. Eżatt, eżatt. Sewwa, għax ovvjament ħajħol u mhux se jkun hemm dan. Mbagħad eżempju anke meta meta jaqadlek sidrek u inti tkun qed redda, tista' tużhom, mhm. tifhem? Jew jew tista' tużhom għax tibda tara forsi tkun għaddejt minn perjodu ta' stress jew nuqqas tarqat u tibda tara li l-ħallib ta' sidra naqaslek xi naqa għax ġejja Tista' tagħmel is-sħana, is-saħħana qabel il-fid, titfagħha ġo sidrek hawn ġol-bra, toqgħod daqsxejn biha, ssaħħan sidrek flok toqgħod tidħol tieħu shower jgħidulek shower sħun. Shower sħun. Imma kultant mhux daqshekk prattika, din it's an easy fix. Eżatt. Tajjeb, titfagħha ġo sidrek issaħħana jkollok l-instructions fuq il-pakkett tal-prodott li tkun xtrajt, ta' kemm trid issaħħan taħt liema temperatura ġieli ġo microwave, jew forsi banju marin, no, tittara naqra mhm. skont il-prodott. U tista' tilbes u tmexxi bħajtek. U daw l-odod żgħar bħal riċipetti u forsi daw li qed ngħidu l-hot and cold, hemm ħafna affarijiet oħra huma bżonn już immens u importanti li nitfgħu dawl fuqhom għax ta' bħala meta tajt ma strudaxxa bla serriq tajjeb. Ejwa ok, forsi b'sikejna taqtagħha biċċa njama, imma ħa tbati. Ħa tbati, eżatt.
U xi kultant nixtru ħafna affarijiet u gażaża lem, u gażaża dak il-kulur ħa taqbel ma' dik l-outfit u ninsew daw l-affarijiet li huma neċessarji. Neċessarji għax mingħajrhom ħa tagħmilek ħajtek diffiċli, sitwazzjoni aktar diffiċli, forsi inti vera tixtieq tredda u ħabba jiena fli qed jaqgħadlek sidrek vera tissibha stragil u qed taffetwa u qed tiddejjaq. ovvjament, għax mhux affarijiet ta' pjaċir, sewwa, imma vera tixtieq tagħmilha u ma tax kif ħadd fejja u jaħsrek kull ma tkun trid. Just one tool. One tool li faċli biex tuża u ma ninsewx li ħafna ġili tilqu l-wara xogħol wara ġimgħa sakemm ma jkollhom xi extra li. Anka jekk jagħmlu tliet ġimgħat miegħek, eventually anka lajnuna. You're going to be alone.
Ġifieri tagħmel kollok l-affarijiet prattiċi u easy biex tagħmilhom inti tużhom iktar ħad tkun faċli għalik. Hekk naħseb jiena wkoll.
U għaw, tal-axħar, għalli jissa naddu għall-eżempju tal-braz, għaw xi braz specifik li li diġi li rajta naħseb fuq xi TikTok jew hekk li jkunu kompatibbli mal-breast pumps?
Jista jkun, eħe, jiddependi x'tip ta' breast pump. Mela, hemm dak li sejjaħ pumping bra, issa riċentament jisom jaqbdu triq ta' bidla il-breast pumps. Okay. So oriġinarjament meta kellna tfal il-kbar tagħna newborns il-breast pumps kienu għadhom bil-flanġ li kollok qisu l-embut qabbat ma' head u ma tikollok il-botil. Se tkun forma ta' L. U titiżżomm il-pump miegħek hekk u jkollok il-botil jintela bil-ħalib minn hawnhekk. Dak kien jeżisti għadu. pumping bra li koll il-kap tkun tinfetaħ, eżempju, tijaj pijat, għaw minna li tkun pumping bra apposta biss li ma tistax tużaw għal affarijiet oħra, ma hemm bras li pumping bras jista' jintużaw kemm għat treddi u kemm għal pumping at one go. So basically, il-kap tkun tinfetaħ bħal ta' treddi imma ħassib li jriħu. Il-lejer li jħor ikun jinfetaħ minn nofs biex inti ddaħħal dak il-lembut, li ħajkun ma' sidrek hekk, Ok? U u jżomm il-bra, dik dik il-biċċa drab tkun overlapping. All right, biex Biex iżżomm. biex iżżomm il-lembut. Tajjeb, u l-lembut joħroġ minn hawn u- u l-botilu da. U inti tkun tista' toqgħod hands free. Biex qed Ok. li tista' taqra ktieb. Eżatt, għax dik Eżempju.
hija. Eħe, u ġili jkun għamlu huma double breast pumps, Eżatt, allura eżatt, tkun iktar komda. Eżatt. Eh, Għax inti trid iżżomm flok toqgħod hekk. Isek bela. Taf kif iżżomm il-bottles ġest miegħek u ma tista' tagħmel xejn, għal inqasek ikollok idejk vojta forsi anka taħdem waqt li qed tippampja. Illum il-ġurnata daw l-aħħar ftit xhur isu jinna f'sena l-aktar, il-pump set jihdu xejra ta' xejn differenti li hija naħseb hija aktar prattika u iktar ta' komoda l-ħajja ta' kuljum għax huma wearable breast pumps. Bażikament il-pump tkun isa boċċa, il-mutur ikun fuq u tilbisa ġol-bra Ħafna minnhom huma speċi ta' silenzjużi, mhux eżatt. All right, mhux daqshekk, mhux dak il-ħuq qawwija ma Imma ittik ċans is-suq għax inti m'intix imqabda ma' wire. Ma' wire. Eh, kien hemm minnhom riċenti li huma bil-xismu bil-wireless, ġifieri bil-lembut u bil-bottle imden li huma wireless. Imma, again, dejjem nippruvaw nifkaċ li daw il-ħajja li tidbis għal ġol-bra, il-bra jibqa' jidil sidrek jidil naqli kbar biss ma jidil xejn. Titfa' flokk u tista' tmexxi, tista' ssuq, tista' tmur tixtri, tista' tagħmel faċenda. L-unika ħaġa li ma tistax tagħmel hija titbaxxa 'l quddiem, trid tinżel pulita bħal Ġifieri tista' tużaha waqt ix-xogħol litteralment. Tista' tużaha waqt ix-xogħol.
Mingħajr ma tkun viżibbli li. Eżatt, ħa tinstema' biss. Ovvjament jiddependi n-natura tax-xogħol tiegħek. Imma tista' tintlibes. Li ma tistax tagħmel huwa kif għedtlek titbaxxa 'l quddiem jiġifieri you bend over. Sewwa, imma tridx titbaxxa xi ħaġa trid tinżel bħal lady night ngħidula aħna. Għax inti minn fej joħroġ il-ħalib, il-kontenitur, minn fej inti tferra l-ħalib huwa miftuħ. Ok. Ta' kull pump sissa li rajt li huma wearable. Mhm. Imma pjazza ta' me kollox. Tajab, so ħajtek teqpa d-dejja, specialment inti jek inti għandek aktar minn wilt wieħed, għandek newborn u zewġ titfal. Mela, mela, it gets trickier. Eżatt. Imma l-inti trid tiġri bihom lem u law, taf kif, so you don't have the time, the luxury, li inti toqgħod bil-qiegħda tippampja. Eżatt, bil-baby eh?
ħdejk taqra xi ktieb. Eżatt, forget it.
Laqqas li kikollok wieħed ġieli aħseb u wara. Bit lejn asħolma. Sewa, so it's easier. Issa fejn jidħlu weri bil-pumps, ovvjament il-pumping bra li semmejt qabel, mhux eżattament neċessarju, jista' jint libes lis libra għax huwa aktar arta u aktar flessibbli. Issa jekk jiġi l-każ li meta inti ddaħħal il-pump ġol-kap, il-molla tal-li tqabbad maċ-ċinga ma tlaħħaqx, normalment daw il-wearable pumps jiġu b'extension. Ġifieri jkollok isa strippa li tkun taqbad with a traditional nursing clip tal-plastik li kien tfaqqa. Ma waħda biex ittik extension biex tqabbad mal-kap. Ej, tajjeb.
Tkun tkun tista' tilbes l-islibra. Jiena nirrakomanda l-islibra xu aktar iktar flexible, iktar soft biex tippampja bih għax il-pump toqgħod iktar komdek ikollok a more structured bra looking. Bra, hemm ċans. Eżatt. Ma tkunx daqshekk diskret il-biċċa. Anyway, completely up to you u skont ċandek, ovvjament. Imma it's an option. U tista' tkompli bħajtek Vera faċli. Ma nafx jekk xtaqt iżżid xi ħaġa oħra, ifhem naħseb the subject is endless fil-veta sa nusal lejla sewwa. Mm-hmm. Imma nafx xtaqt iżżid xi ħaġa li ħanidu hekk importanti li n-nies ikunu jafu. Qabel ngħaddu għall-eżempju ta' bras. Ma naħsibx ta' fis-sens. Jiena naħseb li l-qatna kollox eżin dak li kelli f'moħħi, imma ovvjament you're the bra specialist. Thank you.
Għaw xi tipi ta' bras differenti? Eh, tip ta' kap. So, l-ewwel nett għandek it-traditional nursing clip li tkun tal-plastik mitfaqqa. Ekk. Tata ti kasi ġi, bisaj. Mbagħad għandna il-magnetic nursing clips li huma ħafna iktar sottili fid-dera. Ehm, u sexy, ma nafx hekk, vera faċli biex mm. tabbadhom għax li tinża mbagħad tagħmel pop, teħel waħedha. Anke l-ħossek. Issa, mbagħad apparti minn hekk għandek A-frame u sajtzli. So, meta inti tinżel kap, trid xi tip ta' sapport biex iżżommlok iċ-ċinga tal-bra mal-band. Inkella malli tinżel kap, iċ-ċinga taqagħlek. U minn dawk hemm żewġ tipi. All right, okay.
So, this is a side-sling, jiġifieri di ċinga ħa tiġi mal-ġemp tas-sider. Mhm. U dik tiġi maw jisu xejn. Mal-ġemp, mhm. eżatt.
U mbagħad għandek l-A-frame li s-sider ħa joħroġ minn ġo toqba. Sewwa, it's an A frame. Yes. Sewwa, so dan din it-tip ta' support qed iżżommlok tiċċinka mal-band biex ma taqax. Ehm, preferenza tvarja. Għazza, bini preferi dawn. Kellim it-tnejn, ma preferi dawn. Issa, eh, għalfejn jista' jkun jekk ikollok sidrek kbir għax jagħti aktar support għax hemm aktar drab. Sewwa allura jkun iktar b'saħħtu. U meta tkun qed tredda fil-pubbliku. Hekk kont ħanejdlek, inqas expo Issa fil-verità, I mean, biċċa drab żejra u għandek ekstra, imma kont nħossu inqas exposed. Ma.
Meta tkun qed redda fil-pubbliku u tiftaħa, dil biċċa ħad tkun hawn fuq, fuq sidrek. Sorry, nistejt lek il-maj. Allura, għalkemm ħajkollok il-chest area miftuħa, mhm. dil biċċa drab li mhijiex tagħti wisq xejn, imma tagħmel differenza kbira għall-għajn. U anke psychologically. Tal-pubbliku le, anke inti sidel fuq isu iktar mod, għax inti jkollok mhm. it-tarbija u il-biċċa drab tattilek il-biċċa fuq tas-sidel. Issa, skont il-kobor tas-sidel, meta jkun sidel kbir diġà jiġbed ħafna attenzjoni, let alone meta tinżab Qed redda jew le, hawn min mhuwiex daqshekk intelliġenti illi ma jgħid xi ħlew qed redda t-tarbija tit magħha u joqgħod iħares mm, mod iktar interessat. U ovvjament l-om tibda tħossa skomda, għax ma tkunx l-intenzjoni tagħha li jitprovoka, sewwa. Jina kod nilbes skarfek, għara, kim ħabba, ma kod niftaħam. Eżat, eżat, imma skont il-periodu tas sena u koll, għax aħna ħijus, Keep in mind illi aħna għandna s-sjuf ħarxa ħafna. So jiena kelli t-tifel tiegħi fl-aħħar ta' Lulju. Sewwa fit-29. Jiena kien Kienet Settembru. sħana toqtol, Settembru mhux wisq inqas. So jiena ma toġobnix li tilbes daw il-bibs jew ħafna qlejbiet u taħt il-tarbija fġieħ kemm hemm. U le jiena sakemm jiena ma- jiena sakemm Issa- nqabdu. Eżatt. Biex Dik- taf u int normalment sakemm- tkun tal-bidu. Em, Mela, Di ħattek naqra iktar tkun naqra iktar sottili mhm. għax ma turix il-biċċa ta' fuq ta' sider. Mhm. Issa, mbagħad hemm is-side sling. Jiġifieri, flok is-sider joħroġ minn ġodin it-toqba li qed ngħidu. Kif qedlek l-ewwel ħajkun ma jkollu di tal-ġemp. U s-sider ħajkun kun kompletament espost. Din naqra diffiċli speċjalment fis-sajf, għax aħna nilbsu normalment eżempju rep overdress meta tkun qed redda biex is-sider ikun aċċessibbli, jew buttuni, jew żip, żips ma tantx inħobbhom għax nibża' ħabba l-aċċetta taż-żip, imma gosti. So ħa tiftaħ, tniżżel u tiftaħ. Mhm. U jekk inti din ħa tkun mal-ġenb, mela sidrek hija kompletament barra. U ħadd qabbad it-tarbija. Ok, mela għandek in-nip il-mottija x'għandek ras it-tarbija tredda minn fuq sidri. Imma ħajkollok il-biċċa ta' fuq ta' sidrek sabiħa mqabża hawnhekk mimlija ħali vera flaweri. Issa, li tista' tagħmel jekk inti tiddejja u ġieli tkun f'post li ma jkunx il-lok li tikxef sidrek b'dak il-mod u inzertajt libsa tal-bra. Taf kif? Tista' taqbad qlejba, kantuniera, dawwar għat-tnejn maċ-ċinga tal-bra u ġast titlaqqa' fuq in-nofs m'hemmx għalfejn tgħattih il-baby, m'hemmx għalfejn tgħattih għat-tarbija xejn, ġast titlaqqa' fuq bin-nofs ta' sidrek biex tgħattilek dil-biċċa ta' hawnhekk. Ovvjament keep in mind illi meta trabi jibdew jikbru importanti li tagħmel uqda. Oh, zgur għax jibdew jiġbdu għam. Għam xie bxie daqqa ta' siq, jow bxie toz zar, ti jaqbdilom għal-bda u jiġbdu ilek u tispiċċa tittaqot terġa tibda timmanuvra. U l-islibras normalment ikunu sightseeing. U jiena daw vera nħobbhom għalhekk din raġuni għalfejn nħobbhom għall-isptar. Għax meta inti l-isptar tkun tista' tniżżel iż-żewġ kap f'daqqa, ħajkollok sightseeing u sidrek huwa kompletament ta' spost, jiġifieri ħajkollok sidrek barra isu fuq xkaffa u tista' tagħmel skin to skin. How nice. Yes, aha.
Daw vera jidru komdi, eh? Ħafna.
Daw, daw jittieħdu minn min anka minn mhux breastfeeding, ġifieri l-brands kollha tal-breastfeeding jittieħdu ġieli minn nisa li mhumiex neċessarjament qal jew qed ireddaw għax mhm. huma ta' kumdità u ta' kwalità tajba. U ma sbieħ xorta waħda. Taw ta' fejn xinu ma komdu wkoll, meta tmur għand il-ginekologu. Mhm. U jrid iċċekelek sidrek hekk dak l-awkward moment li titneħħi l-bra kollu vera. Tajlu li ma left jew right, anke l-raġel. Tista' tgħidlu lef. Eżatt, ikun il-bard ma toqgħodx tinża kollox, le le ħija raġi għall-klippa. Tajjeb. Ġviri s-subużu taħħom wara. Iva, iva, le, le, dejjem, tux xsib, xej ma jkun moħli, mux zmin il-ħela. So, basically, jek naħseb jiswa għadna kollox. Jek naħseb jena ta' Stili un-bat ta' kuluri u jek jivarjaw. Dejjem kun hemm il-basics fil-lingerie brands, ġifiri kollok il-black and nude u l-ivories, un-bat mm-hmm. ġili by season, autumn winter jew spring summer joħorġu different colour ways of those particular styles imma l-basics dejjem jibqgħu l-istess. Jiġifieri il-fashion ta' bras iddum ma tinbidel mhux bħal tal-ħwejjeġ. Jekk ġejt jinnna illum u rajt dal-bra ma tiġi sena ta' wara u ħaterġa' tarah ma jfissirx li dak tas-sena l-oħra. Ma taħdimx hekk fid-dinja tal-linġeri. Imma xaw ħafna classics ukoll, per eżempju l-plain, eh, il-colors. Anka dal-istyle, eżempju li għandek taħt nud u mhm. fuq is-swet, it is a classic. Ejja, yes, yes, yes, yes, it's still a black. Jiena joġobni l-bra is-swet taħt ħwejjet skuri. Mhm. Inħobb ukoll il-bra l-iswet u ma terit iċċali. Issa, mbagħad fejn jidħol nudes jew ivory, ma dik dik kompletament mill-dipendi eħe mill-individwu. Imma l-pija nipprova nvarja minnhom li huma aktar skollati biex jituk iktar mhm. permess tiskolla l-ħwejjeġ għax ħafna mill-breastfeeding brat ikunu full cup u ġieli minn nofs ikun oli u jekk inti biex imdorrija tixtri full cup bras il-ħwejjeġ tiegħek ma jkunux addatati għal kull Eżatt, eżatt. Jidrulek forsi tiddejja jew kun jidher ikrah fil-verità. Mhm. Nipprova nagħmel. U dan dan huwa qed nara dan. Mhm. Da huwa seamless. Dak huwa seamless minn barra, huwa wireless, slightly padded u huwa wkoll leak proof, ġifiri, dan il-bra partikolari, mux għax daw leta, ġifiri xorta, ma dan għandu inġinier li jista jieħu up to 15 milliliters of fluid, ġifiri jek inti t-link fija u mintix libsa breast pad, ovvjament ħaj assorbi l-padding tal-bra u jista' jieħu sa 15 millilitru tal-breast milk. Anka jkollok okkażjoni, nafu sempliċement il-mamudija ta' tarbija. Ejwa, ejwa, ejwa.
Eżatt. Għalli għawazla, għawazla vera vasta, u għaw jisu għal-gosti ta' kullħat, għax bil-lejz, bil-pedit. Niprofa naqra minn kollox. Proset.
Ovvjament, daw li jkunu soft cup, minn ma jkunx mdorri xie soft cup, jien, mux mm, it-tip tijaj ħafna, imma dawk taru għamxek. Tagħti t-taraq b'sider mimli għax malli timlih bis-sider ħa jiġu sbieħ hekk. Hekk hu.
Sewwa.
Ehm, u mbagħad hemm l-issue tan-nipples. Mm. In-nipples kulħadd għandu par. Imma mm-hmm. mhux ta' kulħadd imqarbin bl-istess mod. Jekk inti dejjem xrajt padded bra, ma tafx tip ta' nipples għandek, idu l-ok l-ġin li l-bestijiet iġdu taqbeż. No, that's not how you gauge kemm imqarba n-nipil tiegħek jew le. U ma tilbsu ħaw, kemm sabiħ, u jispiċċaw jieħdu għannon padded bra. Over a padded bra. Ġieli ħabba qis, ġieli ħabba gwasti, you know, so trid tagħti ċans u prova, don't say no. Like, le, mhux ħa nilbsu ma rridx ikollna minn dawk ukoll, imma eh, ċ- il-mod. Ipprova, ma jogħġbokx ħalli hemm. Għalek ma eżatt, Eh, ma no, no big jogħġbokx. deal, mhux ħan ġildu b'dasek. Gosti wara kollox, għalhekk nipprova nvarja, apparti l-varjetà eh, tiffitja wkoll tipi ta' sider differenti, għax il-sider mhux ta' kulħadd l-istess. Ekku. Għaws jidher li ma jagħmilx cleavage, tista' mhux tafasom flimkien għax ix-xaq ma jiġix jiqta' bħal isu kanal. No way, mhumiex ħbieb, divorced. Tifhem, hawn minn ta' waħda kbar minn oħra sizably, ta' kulħadd għandu waħda tidher ikbar mill-ieħor, imma ta' min tkun ħafna tidher. Okay. Yeah, so tiġi naqat riki, għax you always fit the larger boob, not the smaller one. Okay. Tajjeb, għax inti titqis il-kbira, għax inkella jekk ħadd tiffittja l-żgħira, il-kbira ħajħroġ il bezzun u l-bezzun ħajider. Ħajider, eżatt. Whereas jekk tiffittja l-kbira u tkun komda l-kbira u żgħira jkollha l-vojt, jew timlija bil xi daqsxejn padding biex tgħinha, jew jekk ikollha vojt x'aktarx, ma jkunx daqshekk gravi, ma jidirx mill-ħwejjeġ. Dak il-vojt ikun vera ftit. Mhm. Insomma, hemm dawn naqra tricks hekk li mbagħad ovvjament dawk jiġu fil-fitting meta nkunu qed nagħmlu consultation nkunu qed naraw lill-individwu it's a case by case. Yes, il-fitting importanti daqs bħal libsa tat-tieġ, inti ġili tmur btir, tgħid lejn hekk irrida. Mhm. Imma mbagħad tgħid il-laħwa kemm xelqit li din qas immaġinajt. Kun hawn ħafna nisimgħu ħafna din, ġifieri l-istess. Ħafna. Eh, u nħobb inqabbel ir-riċipetti ma' żraben.

Sewwa, jiġifieri I do understand u hemm ċertu sizes li huma aktar diffiċli minn oħrajn. Jien naf 34 u 36 E to a G is the most common I find, imma mhm. ġieli kelli 32 J li huwa tidher kbir u dar ferra żgħir. Mhux ħassibhom daqshekk, jew mhux ħassib li stajl skolla jiġu in that size. Għax jew inqas Imma xejn xejn xejn xejn mhu possibbli, taf kif xi ħaġa nsibu, ovvjament il-selection ħatkun ta' xejn iktar limitata. Imma tajb li kollok gwida biex inti least tkun ta' fej qiegħda. Tajjeb. Jiena nixtieq ningrazzja ħafna. Thank you.
Tal-informazzjoni interessanti immens li ma kellix idea tagħha avolja għandi żewġ tfal. Mhux se nista' ngħidlek. U tal-kunċett naħseb ġdid illi ġibtaw Malta. Għaliex eħe hawn nemmen li huwa importanti li mara tibqa' tħossha sabiħa mhm. matul it-tqala għax hawn ma jħossux sabiħ imma iżjed importanti wara għax wara għandna tendenza li nifokaw fuq il-baby mhm, u mhm. ninsew lil nfusna. U hemmhekk fejn tmur lura l-mental health. Ah, And it starts with these little things. U dewet najdu f'każijiet ta' tqala u tarbija healthy u normali. Eżatt, għax imbagħad then it gets eh, even more complicated. Aktar dawk in-nisa li kollhom complications waqt it-tqala jew complications bit-trabi tagħhom. Ovvjament. Ġifieri aħna nipprova nkunu hemm għal xulxin. Jiena naħseb li dan huwa an act of self-love and self-respect for your body. Yes, true. For all that it's been through. So, mhm. vera proset tal-kunċett li ġibtinna u Malta.